ס'איז אריינגעקומען אמאל א איד צום הייליגן טאהשער רעבן און געוויינט, בכיות רעב, איך האב אזויפיל צרות. דער רבי זאגט אים, קום זיץ דא נעבן מיר, איך וויל דיך אויסהערן, איך וויל דיך אויסהערן, קום דא, דא, דא נעבן מיר. ער נעמט א בענקל און זעצט זיך נעבן רעבן. דער רבי האט געהאט א הויכע גלאז טיי, אזא הויכע שיינע גאלדענע גלאז, און אינעווייניג איז געווען קאכעדיגע טיי. לאמיר הערן מיין קינד, לאמיר הערן די מעשה. און ער פארציילט איין צרה. ווי נאר ער ענדיגט די צרה, דער טאהשער רבי נעמט דעם טיי און גיבט אים א גיס אן. אזוי, פשוטו כמשמעו. ער גיבט אים א גיס אויף די הויזן. גיבט א. אזוי, אבער די איד פארשטייט זיך גיבט זיך א בייס אין די ליפן. ער קען נישט אט דעם רעדן. נאך, וואס נאך איז געשען? ער פארציילט אים די נעקסטע מעשה. נעקסטע מעשה, דער רבי געבט א גיס נאכאמאל טיי. דער איד האט באקומען דארטן במשך די האלבע שעה כמעט דעם גאנצן טיי אויף די הויזן. דער רבי האט אים געווינטשן דער אייבערשטער זאל דיר העלפן, ס'זאל דיר גיין גוט, דו זאלסט ווערן אויפגעלאכטן פון היינט און ווייטער. אויפן וועג ארויס, דער רבי רופט אים צוריק, זאג, האסט באמערקט איך באגיס דיך מיט טיי? זאגט ער, יא, אדרבה, איך האב נישט נאר באמערקט, געפילט. אהא. ווי אזוי האסטו געפילט בשעת מעשה? זאגט ער, נאס און אפגעבריט. אהמ. האסטו גארנישט געזאגט? האט דער לעבן רבי מיר דאך עפעס זאגן. טא וואס הייסט? עס טוט דאך אבער וויי. טא יא, אבער איך בין דער רבי. כ'וועל דיר פרעגן נאך איין שאלה. וואס האסטו געמיינט? וואס איז געשען צו מיך? כ'בין צום יצא מדעתי? איך הייב אן גיסן טיי אויף יענעמ'ס הויזן? וואס האסטו געמיינט? טא וואס איך מיין? ס'איז א שאלה וואס דער רבי האט גע. איך פרעג אויפ'ן רעבן? איך האב א קשיא? ווער איז דער רבי? דער רבי איז יעצט ממתיק בשעת ער גיסט מיך אן. איך האב געטראכט אז ביי יעדע צרה דער רבי געט א גיס, די רבי מאנט איך אז די צרות זאל אוועק גיין, רופט זיך אן די טאהשע רבי, איך שפל ונבזה, איך בשר ודגים, איך הייס טאהשע רבי, האסטו שוין פארשטאנען אז מען שרייט נישט און מען קוויטשעט נישט, און גיי ווייס וואס ער איז מאנט איך, ווען די אייבערשטער אליינס באגיסט דיך נארמאל מיט א טיי, גלייבסט נישט אז ער איז מאנט איך, און די גלייבסט נישט אז דאס און גלייך שרייעסטו און קוויטשעסטו, אזוי האט מיר טאהשע רבי געזאגט. פארשטייט זיך ס'איז א מדריגה, ווייל מ'וויל יא שרייען און מ'וויל יא קוויטשן, ס'טוט טאקע וויי, אבער לאמיר געדענקן אז מ'איז ממתיק, אונז זעמיר געווארן באגאסן מיט א שווערע טיי, אבער די טיי האט אסאך צוקער, אסאך צוקער אין די טיי אריינגעמישט. דער הייליגער אבני נזר איז געווען א קינד, ווען ער איז געווען א קליין קינד האט ער אמאל געגעסן א מיטאג, וואס האט מען געגעסן ביי אים אינדערהיים? איז דא א מאכל וואס הייסט קאשע? איך ווייס נישט צו די עולם האט עס ליב אדער נישט, קאשע. ס'איז דא אזעלכע וואס האבן עס ליב אזעלכע וואס נישט. דארף די נייעס זיצן עסט קאשע. דארף די נייעס ווען אלס קינד איז ער שוין געווען א עולי. די טאטע זיינע קומט אריין, די טאטע איז געווען א גרויסע רב ווען רב אין שטאט. ער קומט אריין ער זעט ווי דארף די נייעס עסט די קאשע. זאגט אים אה אברהמעלע איך זעה די עסט קאשע. ני אז די עסט קאשע. מסתמא האט די קאשע א תירוץ. וואס איז די תירוץ? אזוי פרעגט ער אים. דארף זיין אייז האלט ער מיטן עסן, און ער ווארט זיך טאטע נו נו נו אה אה איין מסכים בסדר, נו נו שוין טאטע גייט אוועק, ער עסט ווייטער, טאטע קומט אריין א מינוט שפעטער ני אברהמעלע סא וואס איז די תירוץ, נו נו איין מסכים בסדר, שוין טאטע קומט אריין צוויי מינוט שפעטער די טעלער קאש איז שוין ליידיג, אברהמעלע קייט נאך אביסל קאש אין מויל, ני אברהמעלע איך זע ער האט שוין געענדיגט די סדר, נו האט זיך געגעסן קאשע, סא וואס איז די תירוץ? מאכט ער נו נו נו נו איין משיח משידע אהא נו שלינגט אפ די גאנצע זאך. יא טאטי וואס האסטו געפרעגט? איך פרעג דיר וואס איז די תירוץ? זאגט ער טאטי ס'איז נישטא קיין קאשע ס'איז נישטא קיין קאשע וועלכע תירוץ? בחורים אונז זעמער נאך אינמיטן גלות אונז זעמער נאך אינמיטן א טעלער קאשע. אינמיטן א טעלער קאשע איז נאר דא איין תירוץ, איין משיחה וסידור. יעצט פארשטיי מיר נישט פארוואס. יעצט ווייס מיר נישט. מען רעדט נישט יעצט. אבער איין זאך קען מען זיין זיכער, ס'וועט קומען א טאג בקרוב, און דער טעלער קאשע וועט זיך ענדיגן, און דעמאלטס וועט מען זען אז ס'איז נישט געווען קיין קאשע. מ'וועט זען ס'איז בכלל נישט געווען קיין קאשע דא. מ'וועט נישט זוכן קיין תירוץ ווייל ס'איז נישט געווען קיין קאשע. וואס איז די קאשע בכלל? אבער דערווייל ווילאנג אונז זעמיר אין גלות, ווייס נישט. כ'ווייס נישט. דערווייל איז קאמני ווען עס אוידערט. דערווייל ווייסט מען איין זאך. ס'איז דא א פלאן. אונז פארשטיי מיר נישט פארוואס דאס איז. און אונז זוך מיר נישט צו פארשטיין פארוואס דאס איז. כ'על ענק פארציילן א אינטערסאנטע זאך. איך בין א מגיד שיעור אין ישיבה. און. יעדן טאג אינדערפרי, ברוך השם היינט, איך וואוין אביסל ווייט פון ווי די ישיבה איז, איז די לעצטע פאר יאר האב איך שוין אליינס א מאשין, אליינס א קאר וואס איך קום, אבער אמאל פלעג איך נישט קענען האבן אליינס האב איך גענומען א קאר סערוויס, א מאניט, און איך פלעג נעמען דעם זעלבן נהג יעדן טאג, א אלטער רוסישער א רוסקיע דרייווער, ער פלעגט מיר נעמען יעדן טאג, אזא עלטערע רוסישער, ס'איז געווען טעג וואס כ'האב געקענט שמועסן מיט אים, ס'איז געווען אבער טעג וואס ער פלעגט זיין נערוועז. בקיצור, איך זיץ אינעם קאר, און דער דרייווער, בשעת ער פלעגט פארן אויף אלע גאסן אין בארא פארק, אויב ס'איז געווען עפעס א זאך וואס איז אים מעכב ער זאל נישט קענען פארן, האט ער זיך גענומען פייפן. איך זאג, ווען ער האט א חצוצרה פייפט ער מיט דעם אויך. אויב איינער האט זיך פונקט, איין מאשין וואלט פונקט ארויסגעגאנגען אין פראנט פון אים, אדער א ווייסע אויטאבוס, א ווי הייסט עס, א סקול באס האט זיך אוועקגעשטעלט, אדער אויטא זבל האט זיך אוועקגעשטעלט, קרומע פייפן און ס'נאך צוהאנגען מיט קללות אויכעט, פיעזשער וואס גייט יאפלען של ש בלעז א קולות אויף אלוקים יעדע מאל יעדע מאל. מיין ישיבה געפינט זיך נעבן א גאס וואס דארטן די רמזור איז זייער זייער לאנג רויט ביז ס'ווערט גרין, דאס איז א כביש ראשי און ס'נעמט זייער לאנג, כ'האב באמערקט א אינטערעסאנטע זאך, ווען מ'קומט אן צו יענעם רמזור, מ'שטייט אפשר פיר פינף מינוט. און ס'פאלט אים נישט איין צו פייפן. פארוואס זאל ער נישט פייפן? יו יו יו יו יו יו! נע, שטאטס דעם זיצט ער אזוי און ער ווארט ס'זאל ווערן גרין, און דערווייל זינגט ער זיך אונטער א ניגון, כ'דענק אפילו וועלכע ניגון, פלעגט ער זיך אונטערזינגען יעדן טאג, יאסקיניעלע שיראקעלע פראטשעטשעטשיקע טראלא קאשילע סאבראבא, אזוי זאגט ער יעדן טאג די זעלבע זאך. און כ'טראכט איין טאג, פארוואס ווערט ער נישט נערוועז זיצנדיג דא ביי דעם ביי דעם רויטן לעמפל? זאל ער אויך מאכן יו יו יו יו יו! פארוואס נישט? פארוואס טאקע נישט? זאג מיר פארוואס נישט? איינס איז, ס'וועט דיך נישט העלפן. ער איז פייפן, ס'וועט נישט העלפן. ער גייט זיך נישט טוישן ווייל דו פייפסט. צוויי, ס'איז מתוכנן פון פריער. ס'איז נישט עפעס געשען יעצט. ס'איז נישט עפעס עפעס א שיבוש תוכניות. אינמיטן דיין תוכנית, פום! עפעס איז געשען. ניין ניין ניין. דאס איז מתוכנן. ס'גייט מיט א זייגער. ס'דארף ווערן רויט יעדע פאר מינוט. און דריי, ס'איז לטובתך. ס'איז לטובתך. ווייל אויב ס'וועט זיין גרין א גאנצע צייט און דארטן וועט זיין גרין, ווילסט נישט וויסן וואס וועט געשען. יא, האב איך געטראכט צו זיך, ווען דער נהג וואלט געוואוסט אז יעדע עיכוב אונטערוועגנס, יעדע מאשין וואס קומט אים אריין איז אויך מתוכנן פון פריער, ס'וועט דיך נישט העלפן ווייל דאס איז די גזירה און ס'איז לטובתך, ווי אזוי ווייס איך נישט אויב ס'איז לטובתך, וואלט ער א גאנצע וועג געפארן א זקנה'לישע ראקעט, נאר וואס דען, ס'פעלט דעם אמונה אז אלעס איז מתוכנן, און אלעס האט א חשבון, און אלעס איז לטובתך און ס'וועט דיך נישט העלפן. אונז זעמער אריבער א מצב יעצט וואס. ס'איז געפערליך, אבער אויב מ'דערמאנט זיך, ס'איז געפלאנט, ס'וועט נישט העלפן ווער עס וויינען, און ס'איז לטובותיני, ווי אזוי ווען די טעלער קאש וועט זיך ענדיגן וועט מען וויסן, ס'איז לטובותיני, איז מען זיך מחזק. דוד המלך זאגט פסחי לי שערי צדק אבוא ואמודה כה, צא אשאל לה' צדיקים יבואו יבואו, איך געהערט א מורא'דיגע ווארט, א מענטש זאגט אסאך מאל, פסחי לי שערי צדק, רבונו של עולם, איך וויל דיך דאנקן, אבער ווייז מיך צדק, ס'איז נישטא קיין צדק, פארוואס דארף א בחור אוועקגיין פון די וועלט? פארוואס דארף א אינגערמאן, פארוואס דאס, פארוואס יענץ, פארוואס דארף איך, רבונו של עולם, עפן מיך אביסל די שערי צדק, העסטו זען, אבוי ואום אודה כה, איך וועל אריינקומען איך וועל נישט אויפהערן דאנקן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאגט צוריק, זה השער לשם צדיקים אוי ואבוי וואוי, צדיקים גייען אריין אין זה השער, דעם שער, שער הצדק, שער היושר, שער ה. זה השער, דער צדיק גייט ווי די שער איז, דאס איז יעצט די שער, גיי איך דא, אבער אוי ואבוי וואוי, גיי, קום אריין, בלייב נישט שטיין, בלייב נישט שטיין. איך וועל מסיים זיין מיט א מעשה'לע, און פאר די מעשה'לע וויל איך נאר זאגן איין נקודה, ווען דו לייגסט אויפן פייער צוויי טעפ, אין איין טאפ ליגט וואסער פול מיט ביצים מיט אייער, און אין די אנדערע טאפ ליגט פול מיט קארטאפל מיט תפוח אדמה, און ביידע קאכן זיך אויפן פייער, ס'קאכט זיך און ס'קאכט זיך און ס'קאכט זיך און ס'קאכט זיך, נאך אפאר שעה דו נעמסט ארויס פון ביידע טעפ, וואס גייסטו זען? אינטערסאנטע זאך, די פאטעיטא די קארטאפל איז געווארן ח. גארנישט. וואס מער ס'קאכט זיך קען עס באלד נעמען אין די האנט ס'וועט פאלן ביי דיר אין די האנט נאך אז עס קאכן גאר אסאך צייט. און די איי אין די זעלבע פייער קאכט זיך יעצט שטערקער שטערקער שטערקער שטערקער שטערקער. אונז זעמער אדורכגעגאנגען יעצט א טעפעלע וואס האט זיך געקאכט. וואס ס'גייט ארויסקומען דאס וועט זיין דיין החלטה, ביסטו א פאטעיטע? און נאך אזא מעשה ווערסטו מדוכא, שיין גיי שיין ווייסט וועט זיין דא די אייבערשטער'ס ברוגז אויף אונז, אדער גייט די מעשה דיך שטארק מאכן, אונז קען מען אוועקגיין נאך אזא מין מעשה און ווערן שטערקער און שטערקער און שטערקער.